Susana Cemileva, Qopay, tavus quş. Qadimiy zamanlarda Qırım hannıñ Ali adlı avcısı bar eken. Ali, yay ve hancarnı ustalıqnen qullanğanı, mergen oqçu olğanı içün onı er kes sevgen, ürmet etgen. Avcı er kün han sofrasına taze et ketirgen, avında qullanğan şayın ve köpeklerni yetiştirip baqqan. Yıllar keçken, avcı qartayğan ve merametli han oña öz minnetdarlığını bildirmek içün onı raatlıqqa yollağan. Ömür boyu avcınıñ ailesinde bala olmağan apay-aqay biri-birine sırdaş olıp yaşağanlar. Avcı Ali hannıñ bahşışlarını alıp, eviniñ azbarına bir sığır, bir qaç qoy ve atik qoraznen eki-üç tavuq tutmağa qarar bergen. Qartlar canlı mülklerine daima merametnen yanaşqanlar, sıcaq yer temin etken, qarınlarını toq tutqanlar. Qarşılıq olaraq sığırdan bol süt, qoylarından et ve yun, tavuqlardan ise yımırta alğanlar. Elde etken bol bereketlerine quvanğan qartlar Allaha daima şükür ketirgenler. Künlerniñ birinde avcı qart belini yazmaq içün eski zenaatını hatırlamağa istegen, yanına sadıq köpegini, yaynen oqunı alıp, aqşam yemegine av ketirme niyetinen dağğa çıqıp ketken. Avcınıñ köpegi de avğa baracağı içün pek eyecanlanğan, dağ qoqusını duyıp, terekler arasında oynaqlamağa, yolundaki er bir otçıq, yapraçıqnıñ qoqusını almağa ve avnen körüşüvni sabırsızlıqnen beklegen. Bir qaç daqqa keçken soñ, uzaq olmağan dereden qoqularnı alıp, köpek bir yerde qatıp qalğan. Köpegi artından yetişken qart sadıq dostunıñ baqqan tarafın sezip, yavaştan dereniñ kenarına yaqınlaşmağa başlağan. Dereniñ tübünde Avcıali etrafını çaqallar sarğan balaban tavus quşnıñ yatqanını körgen. Quş qorqusından cansızlanğan, sesini bile çıqarmağan. Çaqallarnıñ biri oña atılacaqta, qart köpek çaqalnıñ üstüne ücüm etip, quşnıñ canını qurtarğan. Apansızdan peyda olğan köpekten qorqqan hain ayvanlar birden taraf-taraf dağılğan, şaşmalağan quş ise bir yanına tüşip, esini coyğan. Quşnıñ yanına yetişken avcı Ayağında nişan yüzügü olğanını körgen. Bu nişan Quşnun hanğa ait olğanını köstergiçi eken. Qart avcı Tavus quşnı av çuvalına qoyıp, köpeginen beraber qaçqan quşnı saibine qaytarmağa ketkenler. Qan sarayınıñ baqıcısı quşnıñ nasıl alda olğanını körerek, başını sallap, avcı quşnı özüne almasını tenbiyelegen. Tavus-quş, çaqallarnen körüşüv neticesinde ölüm qorqusından özüne kelmez ve artıq özüniñ renkli qanatlarınen han azbarını yaraştırıp olamaz. Avcınıñ ömürdeşi yarı ölü quşnı soymağa razı olmağan, etinden Aqşamlıq azırlamağa istemegen. Avcı Alige tavus-quşnı kümeste qapamasını rica etken. Qart kümesniñ yanı sakini içün köşede bir yer yapqan, yımşaq olsun diye toban töşegen, eñ yahşı yemden ketirgen ögüne temiz suv qoyğan. Birazdan tavus-quş közlerini açıp, yemden çöplegen. Kün-künden Qartlarnıñ merameti, diqqatı ve yahşı baqımı neticesinde tavus-quş canlanğan, üstündeki qanatlar dülber renklernen oynamağa başlağan. Qartlar yanı quşuna pek quvanğanlar. Ev ayvanları kümesniñ yanı sakinine ve qartlar tavus-quşqa ayrı diqqatnen baqqanlarını meraqnen közetkenler. Er alda, bu quş Qanlar sülelesinden onıñ yüzügine baqıñız, dep tavuqlar qıdıqlağan. Şübesiz! dep qoylar mañrağan. Qart köpek böyle laqırdılarnı eşitip, sessizce külümsiregen. Künlerniñ birinde sığır, azbar sakinlerine yañı qomşularını tanıtsın diye, köpekke rica etken. Hususiy şahıslarnen tanışuv nasıl olsa, bu da öyle olsun, dep istegen. Köpek böyle titizlikni begenmeyip, tavus-quş, bız kibi birisi, bu qadar tantana nege kerek? dep ırıldağan. Daa biraz mırıldanıp, köpek Azbardaki ayvanlarnı çağırğan ve er keske çaqallardan qurtarılğan quşnı taqdim etken. Amma tavus quş, sığır ve köpek arasında olıp keçken subetni eşitip, darğınlığını gizlegen. Qan azbarınıñ qaçağına sığır, qoy ve tavuqlarnıñ sayğı ve memnun etme istekleri hoş kelgen. Tavus quşnıñ yañı qomşuları ağızlarını açıp ayretlensinler ve daa da çoq hızmet etmege azır olsunlar dep, o, özüniñ pek dülber quyruğını açmağa pek seve eken. Çoq keçmegen, er aqşam tavus quşu tarafından uydurılğan hanlar yaşayışı aqqında ikâyeler bir añ-anege çevirilgen. Köpekten ğayrı, bu ikâyelerge episi inanğan. Köpek uzaqtan baqıp, yaqın vaqıtta bu laflardan er kes bezer dep tüşüngen. Amma o yañılğan. Cilveli tavus-quşnen meftünlik iç keçmegen. Quş ise köpekke qarşı kin tutqan, intiqamını nasıl alacağına plan qurğan. Künlerniñ birinde, aqşam yemeginden soñ adet olğan Han saray ayatı aqqında ikâye yerine tavus quşu böyle sözge başlağan. Qanlılar qanı, maña lâyıq olğan oñaytlılıq ve sayğını temin ete. Bu, ayat qanunı işte. Men sizge baqıp, siz soysuz olğanını körsem de, amma qartlarğa eñ yahşı şeylerni beresiñiz. Sığır ve tavuqlar olarnı aşata, qoyular sıcaq urbanen temin ete, ve bunıñ içün mukâfat olaraq siz nasıl qarşılıq alasıñız? Bu, naçar ahırda, ayrı turma yeri ve teşik dam altında qozlama yerimi? Artıq siz qıymetiñizni bilgeniñizni ve böyle munasebetke dayanmaycağıñıznı köstermege kereksiñiz. Köpek bu nutuqnı sessizce diñlegen. Azbar sakinleri qartlarnı pek sevgenleri içün yalancı tavus qoşnıñ sözlerine iç bir vaqıt inanmazlar dep tüşüngen. Amma şu arada sığır lafqa başlağan. Sen ne qadar aqlısıñ, baş tacım tavus quş! Meni daima çibinler tişleyler, men süt bergen vaqıtta Bir şeynen sallap, üstümdeki bu usandırıcı böceklerni quvalamağa iç kimseniñ aqlına kelmey. Bu da azlıq etkeni kibi, saibemiz meni saqğanda, eger men quyruğımnı sallasam, açuvlana. Bundan sebep men tişlemelerge dayanmaq keregim. Tavuqlar da qıdaqlamağa başlağan, Qıt-qıdaq, qıt-qıdaq, doğru, doğru! Biz de bostanda özümiz aş tapmağa mecbur olğanımızdan memnün degilmiz. Saiplerimiz eñ yahşı boğday danelerini ögümizge sepse ya da böcekler tutıp ketirseler olmazmı? Qoylar da mañrağan. Ebet! Bizlerni tikenler olğan bayırlarğa aydaylar, soñra ise yüñlerimizden o tikenlerni kimse çıqarmay, kimse olarnı taramay. Amma yüñlerimizni qırqqan soñ, özlerine urba örmezden evel bütün tikenlerni çıqaralar, yüñni ise öyle taraylar ki, Er bir saççığı ipek kibi yıltıray. Köpek qulaqlarına inanmağan. Sığır, tavuqlar, qoylar, siz ne aytasıñız? Siz bu qartlardan körgen baqım ve qayğıruvnı daa bir yerde kördiñizmi? Sizni aşatalar, içireler, pek yahşı baqalar. Suvuqlar kelgeniyen yatqan yeriñizni ısıtalar. Sığır, seni eñ taze ve otu suvlu olğan çayırğa alıp keteler. Qoylar, ya sizge qart bayırlarnıñ eñ küneşli tarafında ösken yoncanı toplay. Tavuqlar, sizge de ayıplar olsun, Aşta iç bir sıñır yoq, siz özüñiz daima kümesten qaçasıñız. Bundan sebep, saibemiz sizge bostanında kezmege izin bere, yeter ki, siz memnün oluñız. Tavus quş bu qavğanı közlerini yarıq qapatıp közetken Soñra ise sözüni aytqan. Aziz qomşularım ve menim han şahısımnıñ muhlisleri, bu qart köpekni diñlemeñiz, o daima qartlarnıñ tarafını tutacaq, çünki qartlar sizni degil, onı daa da yahşı baqalar. Oña yemek kesekleri birden saipler sofrasından kele. Amma o, çoqtan öz vazifelerini becermey, avğa çıqmay, saibine yardım etmey, bu tembel sizni qaravullay dep kösteriş yapa. Siziñ ise onıñ qaravullağanına ihtiyacıñız bile yoq. Başta köpekniñ sözlerinden tınçlanğan azbar sakinleri Tavusquşnıñ laflarından cesaret alıp, er biri öz derdini aqıtmağa başlağan. Neticede, azbarda köpek baş olmağanı ve onıñ sözüni diñlemege kerek olmağanınıñ qararına kelgenler. Quturğan sığırnı, tavuq ve qoylarnı köpek ne qadar tınçlatmağa tırışsa da, onı kimse diñlemegen ve episi öz derdini añlatıp, onı aqırdan quvalağanlar. Artından da artıq köpekniñ emirlerine kimse itaat etmeycegini, olarnıñ başı tavus-quş olacağını ve episi onıñ nasiatlarını diñleyceklerini ilân etkenler. Nevbetteki kün qartsaybe süt sağmağa kelgende, sığır toqtamadan quyruqnı sallap, çibinlerni quvalağan, müñregen, memnuniyetsizligini köstergen. Qart qadın sevimli sığırına ne olğanını öyle de añlamağan. O, oña taze ot ketirgen, tolğun yanbaşlarını sıypağan, amma sığır tınçlanmağan. Sığırnıñ sesli müñremesini eşitken qart avcı da ahırğa kelgen. Ayvan bir de bir şeynen memnun olmağanını añlap, o pıtaçıq alıp, sığırnı tişlegen çibinlerni quvalamağa başlağan. Tek o zaman sığır tınçlanğan, qart qadın ise ayvannı sağıp olğan. Demek ki, endi er vaqıt pıta çıqalıp, sığırımız yanda turmaq kerek olacaq, ya da sutnı körememiz, dep qarar alğan qartlar. Aqşam ahırnıñ bütün sakinleri sığırnıñ muvafaqiyatı şerefine bayram yapqan. ve tavus quşnıñ ikmetini maqtağanlar. Bir kün soñ Arti kümes qapılarını açıp, tavuqlarnı bostanğa otlatmağa yibermege istegen. Amma iç bir tavuq yerinden qıbırdamağan, episi oturğanları kibi oturğan. Arti qasevetlenip, Vay, bizim quşçuqlarımızğa ne olğan eken? Lezetli qoñuz, böceklerniñ artından da çapqalap olamaylar. Hasta olmağanlar ekenmi? degen. Qadın tavuqlarnıñ savutlarını deñiştirgen, eñ yahşı boğdaydan ketirgen. Tavuqlar boğdaynı çöplemege başlağan soñ, biraz tınçlanğan. Avcı, tavuqlar nazlı ve saylap oturğanlarını ögrengen soñ, pek te quvanmağan. Amma çare yoq, ne yapacağını şaşırğan Azbar sakinleri ise, kene Tavus-quşnen birlikte yañı ğalebe qazanğanları sebebinden bayram yaptılar. Qartlar sığır ve tavuqlarğa daa da çoq diqqat etkenlerini, olarnı daa da çoq qayğırğanlarını körgen qoylar da saiplerine öz tabiatını köstermege qarar alğanlar. Avcı qoylarnı bayırlarğa otlatmağa çıqarğanda, qoylardan birisi onı küçük boynuzlarınen öyle türtken ki, tapqartadam erkmen çalısına yıqılıp, üstüni tırnağan. Başqa sefer qoylarnı bayırlarğa çıqarmağanlar ve qart avcı bayırlardan yonca toplap, onı qoylarğa ahırğa ketirmege mecbur qalğan. Böylece qoylar özleri içün yañı imtiyazlar qazanğan. Azbar sakinleri olarğa Taus qoşu tarif etken ömürni yaşamağa başlağan. Episi pek quvanğan, amma ğarip saipler olarnıñ bütün isteklerini yerine ketirgenleri içün alsız, küçsüz qalğanlarını kimse körmegen. Qartlarnıñ közlerinde quvanç eksilgen, ağır nefes aluvları çoqlaşğan. Köpek kedernen bu vaziyetni ep közetken, amma qopay, kibirli tavus-quşnı nasıl etip tındırmaqnı ve qart avcınena apayına nasıl yardım etmekni bilmegen. Birazdan küz kelgen. Künlerniñ birinde pek qaranlıq gece olğan. Bulutlar bütün kökni qaplap, ay yarığını öz esaretine alğan. Ay nuru iç bir yerde körünmegen. Birazdan küçlü sağanaq başlağan. Qart köpek öz külübesinde yatıp, uzaqtan kelgen çaqallarnıñ ulumasını diñlegen. Apansızdan kökte bir ande yıldırım körünip ğayıp olğan. Amma sezgir köpek ahırnıñ divarına kölge yatqannı körgen. Yıldırım söngen ve kölge de yoq olğan. Bir an soñ ahırda qorqunç şamata başlağan. Sığır müñregen, qoylar mañrağan, tavuqlar qaqıldap anda-mında atılğan. Aqırğa, divarnıñ tübünde yol yapıp, çaqallar kirgen ve azbar sakinlerini avlamağa başlağan. Bütün ayvanlar tavus-quşnı yardımğa çağırğan. Çaqallarnı körgen tavus-quş ise yardım etecek yerine eñ uzaq köşege saqlanıp, özüni yalandan ölü köstergen. Köpek onı yardımğa çağırğanlarını beklemegen ve çaqallar yapqan yoldan aqırnıñ içine kirgen. Dağdan kelgen çağırılmağan musafirler qart ama küçlü köpekni körgen soñ avnı unutqan, qaçış yolunı qıdırmağa başlağanlar. Köpekniñ afırmasına saipler de uyanıp çapıp kelgen. Çaqallar aqırdan qaçqan. Köpek olarnı dağğa taba qovalağan. Qartlar vayvalap, qorqqan ayvanlarnı tınçlandırmağa tırışqanlar. Sığır, qoy, tavuqlar, saiplerniñ etrafını sarıp, olarğa yapışqanlar. Şu arada tavus quşu, başını köterip, Telüke yoq olğanını körgen ve emin adımlarnen sığır, qoy ve tavuqlarğa yönelgen. Amma ahırnıñ sakinleri oña suvuq ve naqoş baqqan. Tavus-quş sözüni tutmayıp, qorqaq, sahteci olğandan sebep yüzlerini çevirgenler. Qart avcı ve apayı sevimli ayvanlarnıñ nahoş türlenüviniñ sebepçisi tavus-quş olğanını añlağanlar. Sabasına qart avcı tavus-quşnı çuvalğa sarıp, onı qan azbarına alıp ketken. Han saraynıñ baqıcısı quş tiri ve pek yahşı alda olğanına pek şaşqan. O, quvançnen onı keri başqa tavusquşlarnıñ yanına alğan. Qart avcınıñ evinde ise er şey öz yerine kelgen, qartlar öz mal-mülküne ve azbar sakinlerine quvanıp, evelki ayatnen yaşamağa devam etkenler. Sığır, qoy ve tavuqlar ise yahşı bir ders alğanlar, İç bir vaqıt, iç kimseniñ asıl zade olmasından, dülber körünişinden ve tatlı sözlerinden meftün olmaq kerekmey. Saip olğan şeylerniñ qıymetini bilmek ve qıymetini bilgen insanlarğa minnetdar olmağa kerekligini añlağanlar. Merametke merametnen cevap bermeli. renkli ve süslü dülberlik yerine yardımsever ve cesür yürekniñ dülberligi daa da hoştır, öyle degilmi, balalar?